кэллэппиттэрэ эдэркээн ааптарынан солун ууппуттара үөрүү-көтүү көтөллөнөнө төрөөбүт түөлбэлэргэр эргиллибиттэрэ үтүөкэни бойобуой суоллары ааһан уйгулаах олоҕу уһансыбыттара

иллээх олоҕун аймааннар идэмэрдээх фашистар уоран талаан кииртэрин өлбөт сүппэт дьылҕалаах ньыгыл сомоҕо күүстэрдээх хорсун хоодуот буойуттар сындалыйбыт күүһүнэн үнүүгэ үөрбэҕэ түһэрэн ийэ сиртэн сиппийэн өстөөх үөрүн өһөрөн кыайыы өрөгөй былааҕын бары дойду үрдүнэн кылбаарыта тэлээрпит улуу кыайыы күннэрэ сэттэ уон тоҕус сыла туолуутун уруйдаахтаан туойабыт Уруй буоллун буойуттарга, айхал буоллун аҕаларга! Саамай кырыктаах уонна элбэх хаан тохтуулаах сэриигэ Ийэ дойдуларын көмүскээбит биһиги биир дойдулаахтарбыт, аҕаларбыт, эһэлэрбит хорсун быһыыларын дойду бүттүүнэ өйдүү-саныы киэн тутта махтана сылдьар. Улуу Кыайыы туһугар ыраах хоту сытар саха норуота сэрии быһаччы барбыт сирдэриттэн кэнэҕэһэ суох сиэртибэтин толук биэрбитэ. Ол иһин биһиги сахалар бэйэбит буойуттарбытынан киэн туттуохтаахпыт. Кинилэр үтүө ааттарынан ыччаттарбыт ыччаттарбыт дууһаларыгар дириҥник иҥэриэхтээхпит. Ол сэрииннэн биһиги бүгүн манна муһуннубут күндэйбит сириттэн күн сирин көмүскээн көмүс уҥуохтара урусхалламмыт уруухаан дьоммутун кыайыы-хотуу кынаттанан эргиллэн кэлэн эйэлээх олоҕу туругурбуттар кыайыы иһин хоргутары аахсыбакка хорсун үлэлэбит үтүө дьоммут кэриэстии кинилэр үрдүк ааттарыгар сүгүрүйэбит Сэрии сылларыгар Чакыр сириттэн уотуттан төрүттээх сүүс биэс он икки киһи ыҥырыллан барбыта. Тыһыынча тоҕус сүүс төрт он биир сыллаахха бастакы ыҥырыыга отут алта киһи барбыта. Сэриигэ барбыт сүүс төрт он алта киһиттэн аҕыс уон түөрдэ күөгэйэр күннэригэр сылдьар эдэр дьон ыал аҕалара сэрии толоонугар охтубуттара. Кинилэртэн уон алта киһи сураҕа суох сүппүтэ. Икки киһи билиэҥҥэ түбэһэн өлбүттэрэ. Үрбэ-түөт буойун көмүс уҥуохтара ханна көмүллүбүттэрэ биллибэт. Чордон буойуну көмүллүбүт сирдэрэ чуолкайдаммыттара. Сэриигэ барбыт дьоннорун солбуйан оҕо-дьахтар оҕонньор эмээхсин холкуоска үлэлии хаалбыттара. Ити бириэмэҕэ куһаҕан наар аанньа диэн этэллэринии сэрии буолбутун бастакы иккис сылларыгар Аһыыкалаах уот кураан сатыылаан, от бурдук үүммэккэ улахан аччыктааһын, хоргуйааһын буолбута. Ол нэһилиэнньэҕэ улахан ыар содулламмыта. Бу курдук ыарахан балаһыанньаҕа холкуостаахтар биир өйүнэн-санааннан түүнү-күнүһү аахсыбакка туран дьаныардаахтык үлэлииллэрэ. Сэрии кыайарын туһугар сыралаах үлэлэрин таһынан араас көмөнү оҥороллоро, фроҥҥа анас анаан ичигэс таҥас тигэллэрэ, үп хомуйаллара. Эдэр соҕус үлэни кыайар дьоннору араас сирдэргэ үлэҕэ ыыталлара. Холобур, туруктаҕа Леспромхозка хоту балык түүллээх бултааһыныгар. Тыылга үлэлээбит колхозтаахтар ыарахан үлэлэрин, оонньооботох, кыһалҕа эҥэрдэспит оҕо саастарын учуоттаан, правительство тыһыынча тоҕус сүүс түөрт биир түөрт биэс сыллаах Аҕа дойду сэриитин сылларыгар килбиэннээх үлэтин иһин медалынан тыһыынча тоҕус сүүс түөрт алта сыллаахха Сүүрбэ аҕыс тыыл бэтэрээнэ наҕараадаламмыттара. Сэрии толоонугар охтубут тыылга үлэлээбит дьоммут сырдык ааттарын кириэстээн, кинилэргэ Күндэйэҕэ элгээн аттаах тумулугар, Харыйалаах сиригэр туллуурга уонна Багамдаҕа мемориаллар туруоруллан, кэлэр көлүөнэлэр умнуллубат өйдөбүнньүк буолаллар. Сэрии ыар тыыныны эттэринэн, хааннарынан билэн улааппыт Оонньуур оҕо сааһы билбэккэ, улахан дьону кытта тэҥҥэ Кыайыы туһа диэни икки хараҥаны ыпсараны ыарахан үлэни дьарамай санныларыгар сүгэн, Улуу Кыайыыны уһансыбыт, кэлин эйэлээх олох чэчирии сайдарыгар, чэрдээх илии күүһүнэн уйгуну-быйаҥы дэлэппит, үлэни өрө тутан, үлэ ситиһиилэринэн дьоллонон, Дойдуга бэриниилээх буолуу үтүө өрүттэринэн салайтаран олорор көлүөнэ биһиги ийэлэрбит, аҕаларбыт, эбээлэрбит, эһээлэрбит, тыыл ветераннарын үрдүк ааттарыгар сүгүрүйэбит. Күндэйэбитигэр билигин үс тыыл бэтэрээнэ тоҕус сэрии сылларын оҕолоро бааллар. Тыыл бэтэрээннэрин ааттыыр эбит буоллахха, Николаева Елена Николаевна колхоз сүөһүтүн туругуну тупсарарга сыралаһан өр сылга үтүө суобастаахтык үлэлээбит ветеринэр, үлэ тыл ветерана. Семенов Петр Петрович совхоз үгүс курууһун тааһыгар үтүө суобастаахтык үлэлээбит чемпион суоппар, күннээх күндэйэ механизатордара Кокуора түбэтэ диэн кинигэлэринэн биир идэлээхтэрин, биир дойдулаахтарын үйэтиппит автор, Кыһыл Харыйалаах буойуннарыгар, тыыл ветераннарыгар өйдөбүнньүктэр туруоруу көҕүлээччитэ, тэрийээччитэ, үлэ, тыыл ветерана. Трофимова Евдокия Ивановна, үүнэр көлүөнэни үөрэтиигэ-иитиигэ үгүс сыратын биэрэн үтүө суобастаахтык үлэлээбит Российскай Федерация үөрэҕириитин туйгуна, Педагогическай үлэ сыана тыыл ветерана Сергей Зверев Кыыл Уол ансаамбылыгар киирэн тыһыынча тоҕус сүүс биоһун сэттэ сыллаахха аан дойду ыччаттарын алтыс фестивалын кыттыылааҕа. Тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэһэтте, тыһыынча тоҕус сүүс төрдөн биэс сылларга төрөөбүттэрэ сэрии сылларын оҕото диэн аат иҥэриллибитэ. Биһиги күндэйэбитигэр билиҥҥи туругунан бу аат үсүгэр тоҕус киһи баар. Ол курдук Фатина Никифоровна Семенова, Анна Андреевна Ксенофонтова, Анна Афанасьевна Егорова, Маргарита Ивановна Кондакова, Раида Ивановна Николаева, Маркиза Ивановна, Николай Васильевич Егоровтар, Борис Яковлевич Егоров, Сергей Константинович Лазеев. Кыйыны уһансыбыт үлэ тыл ветераннарыгар уруй, айхал, ура! Кыайыы! Кыайыы! Кыайыы! Улууттан улуу Кыайыы күнэ! Дьол-соргу Кыайыы күнэ! Сүрэх бары күүппүт күнэ! Ким да умнуллубат, туох да умнуллубат! Үөрүүлээх парааты миитинин ааһарыгар тыл бэриллэр нэһилиэкпит баһылыгар Иван Витальевич Константиновка. Түөкүннэн ырыктабыллаах биһиги ветераннарбыт эри ыылларын оҕолоро, нэһилиэкпит бары олохтоохторо Эһигини барыгытын бүгүҥҥү эмиэ да курус, эмиэ да үөрүүлээх Улуу Кыайыы сэттэ тоҕус сылын бэлэтиир күнүнэн итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин! Уонна баарыкпыт этэ биһиги эйэлээх олоҕу дьолу, оргуну, доруобуйаны уонна то билиҥҥи буола турар байыаннай эпэрээһиэҕэ сылдьар биһиги биир дойдулаахтарбытыгар эмиэ кыаныы, кыайыы кынаттанан түргэнник эргиллэн кэлэллэригэр баҕарабыт уонна бүгүҥҥү үөрүүлээх күнүнэн биһиги Эҕэрдэлиибит уонна кыра эмэй бэлэхтэрбитин, биһиги нэһилиэкпит дьонун эргэтин аатыттан, тэрилтэлэрин аатыттан тыыл бэтэрээннэрбитигэр туттартыырбытын көҥүллэҥ. Ол курдук, эҕэрдэ уруогу уонна эмэй бэлэхпитин туттарабыт Бүөтүр Бүтүрүөбүс Эмиэнэпкэ!

Онно биһиги нэһиликпит эрий ыылларыгар, улааппыт эрий оҕолоругар эмиэ эрдэ хорукпутун кытта эмиэ бэлэхпитин Раида Ивановнаҕа

Анна Афанасьевна. Уонна Анна Афанасьевнаҕа эмиэ нэһилиэк бочуоттаах олохтооҕун наагын туттара булуум.

бырааһынньыгынан «Ура!» Норуоттар турунуу биир сылга эйэни эйэни көмүскүү аны сүттүн үйэлэргэ алдьархайдаах уот сэрии кустук буолан бары бииргэ куустун эйэ киһини Ыам ыйын тоҕус күнэ, өрөгөйдөөх Кыайыы күнэ. Сэттэ уон тоҕус сыл ааста ол уруй-айхал өрөгөйө. Дуорайбыт сааскы сандал күнтэн бүгүҥҥү олохпут үрдүк кэрдиистэрэ сэрии муҥун билбэтэх үөрэх сайдыы суолунан үүнэр-сайдар кэнчээри ыччата бу барыта Улуу Кыайыы тыына, Улуу Кыайыы сарыала!

Раз. Үтүө күнүнэн ытык-мааны Күндэйбит нэһилиэгин олохтоохторо уонна убаастабыллаах бэтэрээннэрбит! Күндэйэни оҕо түмсүүтүн уонна бүтүн Арассыыйатааҕы бастыҥнар хамсааһыннарын аатыттан Улуу Кыайыы ХЭТТООN тоҕус сылынан итиитик-истинник эҕэрдэлиибит! Ыам ыйын тоҕус күнэ дойдубут бары олохтоохторугар дириҥ өйдөбүллээх ытык күн! Бу күн сүһүөхтээх бэйэбит сүгүрүйэн туран аан дойдуну өстөөхтөн босхолообут кыайыылаах көлүөнэҕэ дириг махталбытын тиэрдэбит аан дойдуну остуоруйатыгар улахан сабыдаллаах ыар сүтүктээх хара уулаах уонна өрөгөй үтүөлээх улуу кыайыы суолтата хаһан баҕар норуоттарга ытык өйдөбүл буолан барыбытын сомоҕолуур ким да умнуллубат туох да умнуллубат бүгүҥҥү ытык бырааһынньыгынан эһиэхэ чэгиэн доруобуйаны уһун үйэни ыраас халлааны дьолу соргуну баҕарабыт Үтүө күнүнэн Аҕа дойду Улуу сэриитин ыар тыынын эттэринэн-хааннарынан билбит ытыктабыллаах тыыл бэтэрээннэрэ сэрии сылын оҕолоро! Эһигини Улуу Кыайыы күнүнэн Кэскил медиа оҕолорун ааттарыттан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин! Ас-туор сэрии алдьархай сылларын тулуурдаахтык туораан, кыайыы туһугар тыылга эҥкилэ суох үлэлээбиккитигэр биһиги дьоллоох олоҕу олорпутугар муҥур суох махтанабыт, албан ааккытыгар сүгүрүйэбит. Баҕарабыт күндү дьоммутугар саха алмааһыны, кытаанах доруобуйаны, оҕолоргут, сиэннэргит, чугас дьоҥҥут тапталларыгар бигэнэн өссө да уһуннук олороргутугар! Ытыктабыллаах тыыр бэтэрээннэрэ күн уонна Күндэй нэһилиэгин олохтоохторо Борис Никифорович Егоров аатынан Күндэй оскуолата үлэлиир Ситим төрөөбүт кыраайы үөрэтээччилэр түмсүүлэрин ааттарыттан эһигини Улуу Кыайыы күнүнэн эҕэрдэлиибин! Ыам ыйын тоkkус күнэ хаамай олуу уонна ытыктанар быраһаанньык бары бу күнү үөрэ-көтө, долгуйа көрсөбүт. Фашизмы кыайыы киһи ааҕан сиппэт эрэйин-муҥун уонна сүтүгүн түмүгэр олуу норуот хорсун быһыытынан уонна бэйэни харыстаммыт үлэтин ситиһиллибитэ. Биһиги Ийэ дойдубут чиэһин уонна тутулга суох буолуутун Көмүскээби биир дойдулаахтар бу хорсун быһыыларынан киэн туттабыт. Кинилэр көмөлөрүнэн билигин эйэлээх уонна көҥүл олоххо олорбутунан өрүү-үтүү саныы сылдьахпыт. Бу сырдыгынан сыдьаайар күн бука барыгытыгар нус-хас олоҕу, чэгиэн доруобуйаны, дьол сургуну уонна эйэлээх халлааны баҕарабын. Улуу Кыайыы күнүнэн! Үтүө күнүнэн күндү ытык мааны нэһилиэкпит олохтоохторо! Биһиги, бүгүҥҥү ыччат, Аҕа дойду Улуу сэриитигэр ыҥырыллан барбыт ыччаттарбыт, эһэлэрбит ааттарыгар сүгүрүйэбит, кинилэринэн киэҥ туттабыт. Ааспыт сэрии аймалҕаннаах алдьархайын Кыһыл Харыйалаах, Калинин уонна Буденнай аатынан колхозтар историяларын истэммит билэбит. Аттаах туһулга Харыйалаахха, бу ытык сирбитигэр, пааркабытыгар историябыт чахчылара үйэ-саас тухары суруллан тураллар. Оскуолабытыгар байыаннай, спортивнай хайысхалаах тэрээһиннэр ыытыллаллар. Бүгүҥҥү оҕолор, эдэр ыччат ийэ дойдубутугар бэриниилээх, төрөөбүт дойдубутугар ытыктабыллаах сыһыаннаах буоларга сыал-сорук туруорабыт. Бу аҕыйах күн анараа өттүгэр Күүкэй нэһилиэгэр баран, байыаннай эстафетаҕа Дабаан патриотическай клуб оҕолору дьулуурдаахтык кыттаммыт элбэх хамаандаттан Кыайыы кубогын ылан ситиһиилэннибит. Эдэр ыччат өй-санаа, эт-хаан өртүнэн олоххо бэлэмнээх буоларын туһугар дойдубут историятын билиэх, эр санаалаах буолан уолаттарбыт олохторун үйэтитиэх тустаахпыт. Биһиги сүрэхпит баҕарбат ийэлэр ытыыр ынчыктарыгар. Биһиги сүрэхпит эйэлээх ыраас халлааҥҥа күндэлэс күн уотугар дьоллоох буолун бар дьоммут Ытыктыыр биир дойдулаахтарбытын, ытык-мааны кырдьаҕастарбытын Улуу Кыайыы күнүнэн ичиичик истинник эҕэрдэлиибит! Аҕа көлүөнэ дьоммут эдэр саастарыгар үлэ үөһүгэр сылдьан төрөөбүт дойдулара сайдарыгар сүдү кылааты киллэрсибит үтүө-мааны ытык дьоммут буолаллар. Кинилэр олоххо тапталлара, үтүөҕэ-кэрэҕэ тардыһыылара, олоххо баай уопуттара, Мындыр толкуйдара биһиэхэ үүнэр көлүөнэ ыччакка холобур эрэ буолаллар. Кыайыыны уһансыбыт ытык дьоммутугар сэрии уонна тыыл бэтэрээннэригэр сүгүр өйөөҕүн, бу дьоллоох эйэлээх олоҕу бэлэхтиирбитин, бэлэхтээбиттэригэр муҥура суох махтанабыт.

Улуу Кыайыыны уһансыбыттар удьуордарын оҕолорун, сиэннэрин ааттарыттан махтал таптал бэлиэтин өрүү күөх харыйа веногун үйэлээх өйдөбүнньүккэ уураллара, оскуола үрдүк кылаас ньургун уолаттара, биһиги кэлэр кэскиллэрбит, эрэллэрбит

Төбө бүтүн хоҥкутан, өйдөөн-санаан ааһыаҕыҥ. Көҥүл иһини күөгэйэр күннэригэр сылдьанна олохторун толук уурбут хаан-уруу дьоммутун, аҕаларбытын, эһэлэрбитин, таайдарбытын, абаҕаларбытын тохтоон, чуумпуран ылыаҕыҥ.

Кэнчээрибит кэскилэ кэҥиирин киннигэр махталлаах ыччаккыт айхалын тутаҥҥыт, аҕа дьоммут эһиги өрүү чэгиэн сылдьаарыҥ. Оҕо дьоммут түмсэҥҥит кэлэр дьолу туругурдан, күүстээх бүргүөм үлэнэн үүнэн сайдан иһээриҥ.

Кругом. Кругом. Направо. Налево.

Күндү ыалдьыттар, манна полевой кухня үлэлии турар кэлэн аһаргытыгар көрдөөбүт. Борис Никифорович Егоров аатынан Күндэйэ орто оскуолатын бастык бөлөхтөрө строевой хаамыыны көрдөрүөхтэрэ. Хаамыыны салайыыга үрдүк категориялаах физкультура уонна обжи учуутала Российскай Федерация уопсай үөрэхтээһинин бочуоттаах үлэһитэ Андрей Макарович Кузьмин. Марш! Отделение!

Отделение на месте шага марш Шаг, раз, два.

Далее! Вот! И рядовой Макаров! Рядовой Егорова! Выйти из строя! Далее! Вот! Направо! Далее! Вот! Кругом! Кругом! На месте шага марш! Стой! Раз, два! Налево!

Орто дойдубут олоҥхолоох олоҕун оҥкулун уурбут хорсун-хоодуот санаалаах эһээлэрбитигэр, сэрии тыыл бэтэрээннэрбитигэр Холдьуктаах бэйэбит хоҥкуйан, сүһүөхтээх бэйэбит сүгүрүйэн туран, кинилэр үрдүк ааттарын сырдык ыралаах барҕа махтал буолуохтун! Кинилэри эйэни аҕалбыт, көҥүлү түстээбит кэскиллээх дьыалалара биһиги өйбүтүгэр-санаабытыгар, олохпутугар сыҥыр. Ким да умнуллубат, туох да умнуллубат. Уруутун эйэлээх олох Күөх Халлааны чэлгийэ туртун диэн тураммыт Улуу Кыайыы сэттэ он тоҕус сыллаах үөрүүлээх чааһын түмүктүүбүт. Билии сотору нэһилиэкпит түөлбэлэрин икки ардыгар байыаннай күөн күрэс буолуоҕа. Биир чаас